कते लाल ट्रू सरने माय गे माय गे माय कते खुशामद कैली वही कनिया के तब तोड़ के देलक नहीं तो नहीं के नहीं दे एक सौ रुपया ल लेलक लेकिन जे कुछ कहू बड़ मीठी है कनिया के अरने माँ ये कि गो इहे फल है जे दवाई बीरो नहीं पड़े है पूरा स्वस्थ फल है छील छै मजा से खा ले छै बड़ मन लागल रहे

कथी कहियो कन्या तकरी से तोरा अल्लाह कलियो एक रति कहली हे गरम पानी पियब उ तो गरम पानी की करते गरमे पानी हमरा देह पर उझल देलक एगो बात है ये काके अहाँ के पुतहु ओते नमकीने गाँव में क्यों न है हाँ। एते नमकीनी कहूँ बेटी पुतहु भेलैया आय तो कौन निकला छी बेटा के फोन करके किला नहीं सब बात विदेश में कह दे छी तऽ हमरा फोन देतै तब ने कतनो कहबै ए हमरा दाना फोन के कर फोन होतै हमरा नैरा के फोन हब हमरा मामा गाम के फोन हब हमर काका के फोन हब आ लेकिन नहीं दैया नहि

जाओ जाओ मन पड़ गेल तो हम चल अलियो ह तो ते हे जाओ हे नीक से। आब जे कोनो दिन भेटत ना तो हम समझा देबे अब एकरो समझैया ने गाड़ी दिहा से कह दै छियो से साउस के कैला दुख दै छी हैं? होते काकी हे साउस के जाओ। कहिए ना दुख देल कैया उहे ना साउस तो मतारे होही उहे ना। त हमहू समझाबै छी हे कनिया ओते नहीं झगड़ा कर मिलजुल के रह हमरे झगड़ा कर लगे कहत

ये घर अछि याय ई बजर खसुआ त चौक दिसन गेल है ये हाँ औरो धान जे सुखैली है से तऽ मिल में धैये आयल छियै हाँ आ देखै छी कई गो बोरा सब धाइले हब इहो सब जल्दी जल्दी सुखा लेब ने तऽ ठीक रहत तब सुखती तब ने ओहो सबके पसार के एहने सुखा देबै अहाँके देखैत रहै छी हम अबै छी तऽ जेमन करऽ लगै छी आ नहि रहै छी तऽ देखैत रहै छी सीरियल देखैत रहै छी अहाँ तोरा धुआई के मतलब हम काम नहीं करे छियै एको गो घर के से नहि कहलियै नहि बुझै छियै आब आब पूस माघ चलि अतै तऽ झाँप तोप करऽ लागत तऽ ओ धान सब नहि बेकार भऽ जायत उहे तऽ भरि दिन छिछियाइ छी बौआइ छी आ तब अबै छी तऽ उनटले हमरा समझबै छी आ से बेसी हम अपने बुझै छी कहलियै इहो धान जे सूखि जायत ने तऽ एकरो मिल में धऽ अयतियै आ ओकरा पसारि दितियै देखी नहि छी ओ चलितरा के पूरे मिल में पूरे घर के धान धऽ देने है ओनाहिते मिल बला कहल कि तोहर पहिले कुटि देबऽ तब हम कुटबै लू तो हम तबे नहाऊ सुनाऊ तो जाओ हम हाँ जाओ न तो तो लू ना एकरा सब सब- सब धान के एकरा लाइट दियो एक बेर जाओ नहीं आके नहीं कह पड़त रही खाली चिचिया तो आके तू लेक्चर झाड़ पर हमरा लो भाजी ए भाजी हाँ आया नहीं नहीं अकल से केरा लाइफ दे लागी तथा वाला नहीं दे छी को- तखन से तऽ यहीं के पेड़ा तक छियै कनी खाए लगे की तब खाना खा के ले कल आइन दे हे बौआ हाल दे बरला दे पाकल केरा ले बढ़िया बला एकदम बढ़िया आइन दे बोलो पहिले ये सलाह देने रहती तो नहा सुना के हम पूजा पाठ रहती कहले ना यही द्वारे बैठले छी आ ठीके नहि कोनो बात कनी खाए में लेट लागि गेल ने ताहि लागि कनिका अथी भऽ गेल आनि दै छी होत हे हाल दबर बुआ यार आ सुन ना समतोलो ल लेब एको बुआ समतोला धर लेब ठीक है ठीक है बोल होती जा एना कर छी ताले केरा लक यदि बिमलेश ताले हम घर के ओरिया चढ़ नहाए लागी बैठ जाइ छी अति ना तो पप तब पूजा पाठ कर लेब

कनिका ना दीदी बेचे गेल छलो की तो वही आप सामान वामान किने में कनिका हमर पैसा उठ गेलो तोर पैसा कहियो नहीं रखली हम ने से बात तो हम बुझलिए हमर पैसा कहियो नहीं रखले है लेकिन हमरो काम हब ने रे हमरो खेती पाती है बारह रंग के बात है तो दे- कै- साँझ में देबे ठीक है भैया आई हमनी सब भी छोगिन का सामान पर भाले बोझे कल के केरा लाइव देला हाँ, हाँ। तो ओकर केरा ले ले आबे छी आ साथ में तोरा से मिले छो तोरा पैसा हम दर अच्छा ठीक है तो हमरा साँझ में पैसा दे दी है आ, ठीक है भैया जरूरी है भाई बुझले एकदम ठीक है साँझ ले। में देबो। अरे बा उठना पर बारे भोजू तो कल के हमरा केरा लावेला कौन केरा खोल के लौक आवे लागी रुक एक बेर जे घरे से पूछ के आवे ताले भारा बर्तन मैज ले छी कते माछी भिन कई है से नहीं जाने इहो बिमले के लिए केरा लाबस लेबे ते भौजी अगर कहने आब तो

जाओ जाओ जाओ हे हाल दबर ला दू ना ये अच्छा ठीक है भोजन जाए छलो आई हमर पबनी बुझाय पबनी रह जते एकरा सब के चक्कर में काल गेली बाजार हम बेसुरते में हम चल एली आ ई सब बुझाय है भर गांव के आदमी पागले हमर ससुरा वाला खेत में देखो जाय छी के रे जा कत जाइ छी का की हे खेत में जाय छी देखो जाय छी पोरा उरा छीट छाट दैत रह छी माल जाल ओहे जाइ छी केहन हाल चाल हो बड बढ़िया ये काकी ये काकी कखन तो ने यहाँ बैठी छी भरि दिन तऽ कामे रहै छी करैत कखन तो तऽ बैठ रहू एन्नी से ओन्नी खुटुर खुटुर रहै छी चलैत खाली रही खेते पर तऽ ओही पर धंधा तऽ ओही पर धंधा यहाँ के जाऊ ये हाँ हे कन्या तऽ कथी करू बैठल हम की करू आ ये आ पुतौ कोनो काम नहीं कर रही है देखैत रहै छी गोबरो यहीं उठबी छी माल जाल के यहीं करै छी घर बहरा सेक्टर तऽ यहीं करै छी

कते इहो लेट कऽ देलकै जाइ छी आब नहाइ ऊ बेरा हमरा भए जाय पबनी तिहार दिन जे जे हम चाहता है उहे होता है आहा हमरा मर्जी से होता है कत चल गेली

खाली खन्ना रे पेट में ढुकल के अये टांगल चली तो खा ले लिया अरे बा पबनी लागी लाल चली पबनी लागी लाल चली हकत के मुंह में हकत ना ढुई गेल है जे देखे जे खाए लगी ते चालक लग से ठीक करे पपने लगी चली लाइन तो पबनी लागी लाल चली है लिफ्ट टांग दे जी पपनी कॉलू कोई फुटा का हो गया